Сәлам дусларым, моторларым. Без менә Лениногорскка килеп тә җиттек. Безнең бүген супер велоэкскурсия әйме күрсәтербез күрсәтермен ала бирсә ничек монда вело обстановка матур җирләрен күрсәтергә тырышырмын монда чыннан да бик матур ленгорста торучылар үзләре беләләрдер әйме шуңа күрә күрсәтеп барыгыз әйме рәхмәт туктагыз Раз матур чишмәләр монда Менә карагыз, дусларым, матурларым. Күпме монда нинди урман рәхәтләнеп велосипедларда алып йөргә була. Ләкин менә күбесе белми ди аның турында. Карагыз. Кайбер шәһәрләрдә юк та әле мондый нәрсә. Кайрат, Чаңгыларда шулармы кыш көне? А, все, әйбәт трассасы бар әйме? А, все, әйе. Әйе, әйе. Менә карагыз. Монда полный ничек дидең әле биатлон трассасы кирәк монда әйме? Алла бирса, хыяллар тормышка ашыр, барысы да булыр. Менә карагыз, әйе. Так, берәр видео табып мин сезгә дусларыма торган квадрокоптердан күрсәтермен әле бу җирне. Табып булса, даже интернеттан табып күрсіз вообще мында матур гомумән инде урманнарда матур ну әле шәһәр янында булгач күбрәк тә әйбәт кызыграк әле ул менә все ярашка сүндерәм киттек дальше без менә әйтеп киткәнем инде менә карагыз Мондагы матурлыкны. Бу бит менә һәр шәһәрдә бар. Аны менә безнең халык белми генә. Менә минем язучылар арасында Лениногорскидан бик күптер кешеләр. Әйме, сез менә монда йөрисезме велосипед белән? Или кыш көне чаңгы белән шуасызмы? Языгыз әле. Шәп. Менә бу сурәтне карагыз әле. Бу бит Лениногорск түгел, бу Лас-Вегас. Карагыз. Швейцария. Швейцария. Менә сезгә монда су куйнырга. Менә сезгә ЗАГС. Менә шунда кинотеатр бар. Урам кинотеатры. Карагыз әле. Эй, Лина. Мәчет, мәчетне. Әйе, мәчетне, кстати, да мәчетне дә карыйс килә минем тоже. Мәчетне тоже гел кадрда күрәм мин. Карагыз, шәп. Супер, супер. Матур, мошимисяң шәһәр. Вообще супер, карагызлар. Да. Гора зеленая. Гора зеленая? Яшел тау дигән бу инде, яшел тау. Әйе. Раз. Супер. Һә икенче ягыннан төшереп күрсәтермен. Менә тагын бер җире күрәсезме? Сез күрәсезме бу матурлыкны? Карагыз әле. Шәһәр менә кул төбендә.

Менә мәчетенә якынрак килдек. Барагыз әле. Мәчет. Әфәрин, әфәрин, молодцы. Әле менә азан вакыты бетте генә. Төштек. Менә монда мәхәббәт паркы, карагыз әле. Менә матур итеп Леногорск дигән. Кирәк кирәк инде менә шулай. Шуны беркә шәһәрләрдә йөри торган җирләр булгач, парклар булгач, әзрәк үзеңне кеше итәсең әйме. Шулай бит инде дусларым, матурларым. Әнә анда кешенчик утыра әнә, малатый күрәсең менә. Әле олы кешеләр бугай, мәхәббәт кышлары. Әйбәт, әйбәт. Менә парковка. Мәчеткә парковка.

Карагыз әле. Ә, Алла бирсә, иремәсәк, төпләнербез шунда. Карагыз монда матурлыкны. Моның суда, суы да җылыдыр әле. Бүген дүшәмбе, шуңа күрә кешәс. Малай су коенырга кирәк. Коенып алабызмы? Ха, коенып алабыз. Карагыз әле аларның ЗАГСлары нинди матур. Искиткеч. Карагыз әле.

Менә дуслар матурлар, менә бу Леногорскийның знаменитый мәчете, гел менә шулай матур фотографияләр күрәсезләр әле интернетта. Аны нәкъ менә бу җирдән төшерәләр. Күрәсезме? Шәп. Үзе матур, үзе шулай агачлар янына күренеп тора, таулар. Карагыз әле. Ну, мала искиткеч, искиткеч шәһәр. Әйтәм бит, менә шундый җирләр күп булсын, менә тау битеннән карый торган. Ярар, ха. Шәтеләре бу матур, карагыз. Леногорск. Карагыз, бу Ротон дигән. Матур итеп Леногорск исеме язылган, күрәсезме? Малай шәһәрегез шәһәр.

парклары. Супер велоэкскурсия. Менә Ринагор шәһәренә килсәгез, арендаға велосипед алып, рәхәтләнеп, бөтен шәһәрне бер сәгать эчендә бөтен җирләрендә була аласыз. Кемнәр кунакка килә? Раз. Менә. Хәрби дан аллеясы булдык.

Нәрсә дип әйтәсем килә? Бу шәһәргә чыннан да күчеп яшисе килә, чөнки шәһәр бәләкәй, бөтен нәрсә бар, инфраструктура бар, бөтен парклар бар, су кыйнырга җир бар, таулары бар, сулары бар, нефтләре бар. Эштә бардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә яшьләргә бик шәп

Менә карагыз, театр разделения города Леногорска. Михаил Дмитриевич шундый яшел ясаган. Леногорск шәһәрен карагыз. Теперь нет, теперь это КАИ. Менә Габдулла Тукай һәйкәле дә тора. Сый гомерне, сый халыкны, сый халкының дөньясын. Менә шулай яратыгыз туган якларыгызны. Кунакка килегез башка шәһәрләргә, Лениногорскига. Дөресен әйткәндә, монда йөрисең. Бөтен нәрсә пөхтә, матур. 90 елларда кебек. Кешеләр менә кошлар ашатып йөри паркта. Машиналар әкрен генә йөри. Күңелле инде. Вообще. Разочек. Тып-тыныч. Кичке бетке кереп, торган багыш алды.

Багыш янына фото төшерергә килдек. Ну, бөтенесе бәләкәй. Не фотогигиеничный нас күрәсеңме? Ярар, шуны карамастан видеоны төшерәм. Монда Илназ йөри. Хатын йөри. Биттеме ни моторың? Төшмисеңме ни? Эх! Все, без Леногорск тегендә без Әлмәткә юл тотабыз. 32 километр калды. Әлмәт көт безне.